Ӕртындӕсӕм сӕр Уыцы рӕстӕг ӕрцыдысты йе сомы ӕмӕ йын радзырдтой, галилейӕгтӕй чидӕртӕ нывонд куы хастой, уӕд сӕ Пилат кӕй ныццагъта ӕмӕ сын сӕ туг кӕй схӕццӕ кодта сӕ нывондты тугимӕ. Йесо сын загъта: «Афтӕ ӕнхъӕлыстут, ӕмӕ уыцы галилейӕгтӕ иннӕ галилейӕгтӕй тӕригъӕдджындӕр уыдысты ӕмӕ уымӕн афтӕ бабын сты? Зӕгъын уын, Нӕ уыдысты. Фӕлӕ куы не рфӕсмон кӕнат, уӕд уе ппӕт дӕр афтӕ фесӕфдзыстут. Кӕнӕ афтӕ ӕнхъӕл стут, ӕмӕ Силоамы мӕсыг кӕуыл ныккалд ӕмӕ кӕй ныммардта, уыцы стӕс лӕджы Йерусалимы ӕппӕт цӕрджытӕй аххосджындӕр уыдысты? Зӕгъын уын, нӕ уыдысты. Фӕлӕ куы не рфӕсмон кӕнат, уӕд уе ппӕт дӕр афтӕ фесӕфдзыстут. ӕмӕ сын загъта ацы фӕсномыг ныхас. Иу адӕймагӕн йӕ сӕнӕфсирдоны уыди легъуи бӕлас. Ӕрцыдӕм гагатӕ ртонынмӕ, фӕлӕ йыл не ссардта. Уӕд загъта сӕнӕфсирдонгӕсӕн, ныр ӕртыккаг аз цӕуын ацы легъи бӕласыл гагатӕ фенынмӕ, ӕмӕ йыл нарын. Акалӕй дзӕгъӕлы ма зӕхх дӕр цахсы. Фӕлӕ йын уый дзуапп радта: Ме лдар, ныууадз ма йӕ ацы аз. Ӕз ын йӕ алфамбылай скъахдзынӕн ӕмӕ йыл фаджыс ныккӕндзынӕн. Кӕд ыл иннӕ аз гага тӕрзаид, кӕд нӕ, уӕд ӕй акалдзынӕ.
Сабаты Йесо адӕмы ахуыр кодта синагогӕтӕй иуы. Уым уыди хъарусӕттӕг ӕнӕзӕгъинаг ӕстдӕс азы дӕргъы уӕгъд кӕй нӕ уагъта, ахӕм сылгоймаг. Уый ныккъӕдз ӕмӕ ӕмраст слӕууын йӕ бон нӕ уыд. Йесойӕ куы федта, уӕд ӕм басидт ӕмӕ йын загъта: «Хорз ус, дӕ низӕй сӕрибар дӕ!» Ӕрӕвӕрдта йыл йӕ къухтӕ, сылгоймаг уайтӕккӕ ӕмрасты слӕууыд ӕмӕ райдыдта Хуыцау стауын. Уӕд синагогӕйы хицауы смӕсты Йесо сылгоймаджы сабаты кӕй сдзӕбӕх кодта, уый тыххӕй, ӕмӕ адӕмӕн загъта: Хъуыддаг кӕнынӕн ис ӕхсӕз боны. Уыцы бонты цӕут уӕхи дзӕбӕх кӕнынмӕ, сабаты та ма цӕут. Йесо йын дзуапп радта. «Цӕст мӕ хъустӕ, мыййаг сымахӕй алчидӕр сабаты йӕ гал кӕнӕ йӕ хӕрӕджы кӕвдӕсӕй не суадзы ӕмӕ йӕ донмӕ нӕ аскъӕры? Уӕдӕ хӕйрӕг ыстдӕс азы дӕргъы бӕстӕй кӕй фӕдардта, Авраамы уыцы чызджы дӕр йӕ бӕттӕнтӕй сабаты суӕгъд кӕнын не мбӕлди ӕви?» Йесо уый куы загъта, уӕд йӕ ныхмӕлӕуджытӕ иууылдӕр фефсӕрмы сты. Ӕппӕт адӕмӕн та йӕ диссаджы хъуыддӕгтӕ цин ӕрхастой. Уый фӕстӕ Йесо загъта. «Цӕйхуызӕн у Хуыцауы Паддзахад! Цӕуыл ӕй абарон? Уый у, адӕймаг йӕ цӕхӕрадоны кӕй байтыдта, уыцы хъыцъыйы нӕмыгау. Нӕмыг ссади, сбӕласы, ӕмӕ йын уӕларвон мыргътӕ йӕ къалиутыл сарӕзтой ахстӕттӕ. Йесо ноджы загъта: «Цӕуыл абарон Хуыцауы Паддзахад? Уый у, сылгоймаг ссады ӕртӕ сасирыл кӕй бафтыдта ӕмӕ хыссӕ ӕгасӕй дӕр кӕмӕй сынхъызт, уыцы ӕнхъизӕнау».
Йесо цыди сахартӕ ӕмӕ хъӕутыл, ахуыр кодта адӕмы. Йӕ фӕндаг уыд Иерусалиммӕ. Чидӕр ӕй бафарста. «Хицау, чи фервӕздзӕн, уыдон чысыл сты?» Йесо дзуапп радта. «Архайут уынгӕг дуарыл бацӕуыныл. Уымӕн ӕмӕ зӕгъын уын, бирӕтӕ архайдзысты бацӕуыныл, фӕлӕ сӕ бон нӕ бауыдзӕн. Хӕдзары хицау куы сыста ӕмӕ дуӕрттӕ куы сӕхгӕна, уӕд сымах ӕдде лӕугӕ райдайдзыстут дуар хойын ӕмӕ дзурын: «Хицау! Хицау! байгом нын кӕн!» Фӕлӕ уын уый дзуапп ратдзӕн: «Кӕцӕй стут, уый нӕ зонын!» Уӕд райдайдзыстут дзурын: «Мах хордтам мӕ нозтам дӕ разы, нӕ уынгты ахуыр кодтай адӕмы!» Фӕлӕ уын уый зӕгъдзӕни: «Зӕгъын уын, Кӕцӕй стут, уый нӕ зонын. Ацӕут мӕ цурӕй уе ппӕт дӕр тӕригъӕдджынтӕ. Уым уыдзӕни кӕуын ӕмӕ дӕндӕгты хъысхъыс. Авраамы, Исаакы, Иаковы ӕмӕ ӕппӕт пехуымпарты фендзыстут Хуыцауы паддзахады. Уӕхи та уын раппардзысты ӕддӕмӕ. Адӕм ӕрцӕудзысты скӕсӕн ӕмӕ ныгуылӕнӕй, цӕгат ӕмӕ хуссарӕй ӕмӕ ӕрбаддзысты Хуыцауы паддзахады фынгыл. Ӕмӕ абоны фӕстӕгтӕй бирӕтӕ уыдзысты фыццӕгтӕ, фыццӕгтӕй та бирӕтӕ уыдзысты фӕстӕгтӕ. Уыцы рӕстӕг фарисейтӕй чидӕртӕ ӕрцыд ӕмӕ Йесойӕн загътой: «Ацуарды гендӕр раммӕ, уымӕн ӕмӕ дӕ ирӕд амарынмӕ хъавы». Йесо сын загъта:
«Ацӕут ӕмӕ зӕгъут уыцы рувасӕн: Мӕнӕ абоны мӕ райсом сурын дӕлимонты, дзӕбӕх кӕнын рынчынты, ӕмӕ ӕртыккаг бон фӕуыдзынӕн мӕ хъуыддаг. Ӕниу абон, райсом ӕмӕ иннӕ бон дӕр фӕндагыл хъуамӕ уон. Уымӕн ӕмӕ Иерусалимы нӕ, фӕлӕ ӕндӕр ранамарой пехуымпары уымӕн уӕвӕн нӕй. Иерусалим, Иерусалим! Пехуымпарты марӕг ӕмӕ дӕумӕ рвыстыты дуртӕй цӕгъдӕг! Цал хатты мӕ фӕндыди, маргъ йӕ лӕппынты йӕ базырты бын куыд бакӕны, афтӕ дӕ хъӕбулты ӕрӕмбырд кӕнын, фӕлӕ сымах нӕ бафӕндыди. Ныр уын уӕ хӕдзар уагъдӕуы ӕнӕхицауӕй. Зӕгъын уын, цалынмӕ афтӕ зӕгъат, арфӕгонд уӕд Хуыцауы номӕй ӕрцӕуӕг, уӕдмӕ мӕ нал фендзыстут.